Hi saduhthah ah ka hal. Saduhthah a si i kum thong nih kum hra kha cu ka sung bak ko. Ka sung baknak cu ka santlaih lio khi si ko. Atu in nan sin hei phuang ning law ṭha hnga maw ti ka ruah pah nain linlian nun a ka thlop lengmang ti tuan a chim len ah a ka ti. Kum thong nih kum hra lio ah khin cun taktak ah cun kan pa le pawl nih cun ka thim ko tong solo adi che mi tham tham chu tiêu adi che mi tham tham chu azai mun chi chho an ki che mi si azai mun chi chho an ka cha khi leong an chun USDP party le NUP long hi party pahnih long tikah kan tai bakla ti fiang fon kha na tai ko la cha azai mun chi chho salai A sullam cu U Hung Wai Hyo in ṭuan lai minung si caah a zaw kho fak kho zeitimaw an um kho um sual si nangmah na lut te lai ti si cu a donghnak ah amah win ceu ṭuan hmanh ka hlut awk tlak so lai cu tabaw cu mu sihmanhsehlaw kanmah ku ka nau bak semi zo poi pon hin ka tong bak ku caah ha ni ka ṭuat ciamam i lungzin a bikin man thlan tlang man salo e Hakha policy Hakha mi policy Hakha Mizo people kan rak chuak cia mei khen tiah an ve. Vanzang tlang zan rak tlang vailam tlang kulhing tlang an kal bak lo zo phe maram lau tu bak kan thuat ke ma ke ke ma ke mi sana ni so an ka thuat di ka sung ko le ke jong si lem lo a kan ma cha banai si kan tu mi so cha ram cha kan tu mi si ram mi ning kan du lo khei ti dai te kum ko tu sa ko

Pi Ṭhawng Su a cozah hi kan tat ana pek ding timi ka dir pi lai ti ko. Pi Ṭhawng Su cozah kan tat ana pek ding kan tat ana pek ding timi cu Kakwe yi Nanganchia yi Bandai yi Setwe yi ti bantuk khan number 1 2 3 4 5 6 7 in hi vial hi hi vial number nih tlai u a tangmi vialte pi ne cozah ti khan number toinak kan sima kan dir pi ding sako kan tat ana khan pek ding timi ku cu pakhat Cusasalo cun hunchonak he pehtlai cun kan ram number one biapi bikmi cu lambak si ko lambak si ko chimchim awk um lomi khi si le atu hmanh ah hin lam avan ṭhat deuh i a ṭhat ning cu khuaruah si cu lam avan ṭhat deuh ning a nuamh ning cu Hakha peng hi vei surkhua le Lazo khua peng cu kha ti khi cu kan vei a kan lak lam khua me te pa kan kal lo ka thei lo i Tantlang peng hrimhrim cu motorcycle a phak lon a khum ti lo. Motorcycle a pha dih. A cawng thia khua tuk tak man motorcycle som ritum cu. Motorcycle rem nak nam cu. Lehlang an kal dih tang tu hi. Lei tak ada thoa lei tak no vai mong vai ha kha tuk tak man tu an kir dan le lei tak an ko. Ka ti khinum cang le lam choi rak mi pi tuk. Zawngṭah Thlantlang peng ah zawngṭah ei ah kan ei zawng kan duh tuk ti lomi kha ṭamu le an rak phir ciammam le cycle pakhat in khuatalen kal i kawl pawl nih cycle pakhat a phorhmi kha a vanhrapa panga nih kan phor kho hnga maw? Phor kho hlah. Mah pi cu do cycle pakhat in an ṭin le mah cun ṭamu tiang a mawh kut he. Cutuk cun rak si cang. Cucaah kan ram vialte chungah hin motorka duhtawk kal set ti kan duh cang. Thantang Hakha lawng salu fe Laitlang pumpuluk ah mitupi kan palem mindat chukcho hlan hna cang hna usih. Kan tia lawng te ti kan duh bak le nam number one usa pe si ko. Atu hmane kan nuh mai mi cu Thantlang peng point of view kan zo si cun Hakha cum ko ri seh Thantlang lawng hi chim rih usih. Tantlang in na ring tiang atu hi pegu le peli lam cawh lio pi si ko. Theng pahnih kreda pakhat dahsia cuai kha thor piap to na motor pahnih tu thut lio pi si. Saisi chuak lam tu hi pe som lin ti nan pegu le pelin thum than tu thut lio pi si cun tu thiam thiam chin. Ho ring tlang ku fo pha cang lam kau ngai te cang tu hi ka dum hna cu lam kau tun ka kal cang ka ke ka kal ton mi tu kha motorcycle sa ka kal kho si. Umar peng ah. Atu hna hi khi tlangkhua le khi leilet hna pe cang cu India le motor tlangkhua phaping cang cu. Tlang pile na rak lut ṭhan i kha khi vein a ra e tu hi Thantlang tiang. India motor that na duh pom hi ho tu hi. India motor duh pom ve cang cu khe. Cuya kha tim tuk ti lo cu tu hi. Cuya kha tim ti lo hong hong lut thuam ma ko cu. A rak bipi tu. Lam aṭha sin ne sa kong tu ye tu ha room zoom lio bisi. cu ne sat kung tu that si cun kan minung vialte phaisa hmuhnak lam pem cang cu lamnak an bi da am ti lam a that cun Tuluk ta kan ta India ta kan ta Thailand ta kan ta si cang Kawl ta kan ta sang lam that po cun salomai cu ca nam rat wan ah cun lam usa kan pek ko la pinga i te na chiwak om lo aruang cu pinga cu kan pa le chan in chiwi te ta reng a si deuh in kan ni cu sian kan tu pi an rak ti cang hna le khuate inn nga in ruk ti hai dia foina kan sim si chu chu mana siang um di chang atu khuate in som in som nga in som ruk chung simi po mulun chong an nei di chang chu a pingia ko chim chim ok bro kei le mo high school nai khuate le chiu hla chi ok sel ti ti ti tu si khuate le high school hi khuate le kan chia te kan falen sin ta niam asi kho tham tam reng man de chian pe kan du na chu chu cha chen high school hi chu mi opo bak tu tam se kan ti

cutu kha si pingia kong ceih hau a ka chia lo chiam mai kong zong kha ve ah sibuin kan thlim ah ko cang le atu kan fa le paul hi zawu lo Hakha le Tlanta Laitlang bakin Laitlang pumpuluk in tangkua tang tang re tangkua tang ra a ong mi po ni sibawi phit kho si Kawlram ah cawn hau ti lo. Ana te kan fale ca thiam hna cu kan te kawl ah kan chia hna le mak tam tu kan hmu nain an mak nih khin kawlram nai bia zali le sawmriat a hmumi kha medak la hmu ti lo. Laitlang ah cun zathum sawmruk hrawng hmumi pa nih hmu cang cu. Usan kan pek cang cu. Atu cang pin na top ten an tu pek cang hna cu. cu cu si cang i cucaah pingiai zikan dah zong hi hmailei ah a ṭha chin thluahmah ko lai number one usape cu lam si ko timi kha mu cucun atu ah ka thinlung ah um ngaimi cu zei a si ti urbanization a si khupi ser a si khupi ser si kan ram hi a chiat tuk tikah ram hi reserve for vei ah forest tampi kan ngei hau khupi zeitindah ka ser that hnga timi kha cucaah cun khuafon hi kan fon kho fon lai lo khuafon hi a piat na tuk tluang ram an thial kong ma an ka thah deng ma chap phun phun ka thuat let tluang ram ko ke ma an ka non deng ma ru man nu salome thang zang an thial ruang an ka thah deng hoi vambai na thil di van tha khua tang na vambai zong an ka thah deng hoi lai so vambai tu chu an zam te an thil di thei lo te an thil di an hong nan zam te na thil to ve tha na na thil di thil lo an na thil di bak ze man thei lo a thil in in guen shrine som thau tang mi ku chu tu an ka thah deng ta tu hi an mit thar sala ka tu ka thi diam chu si chu a tha mi tha se ti de thil kan du ta tak ngai chin mu chu si le a banai je sin to se ti kan du chu

kha falam le kan thu diu kan ti hna lai cho buk lei ah te khan space kan to di lai kha senthang peng vialte matupi der um kan ti hna lai kan um tan hna sin hakha khupi an minung ting li javan atua le ting cho cho nga ting rong lai mi simeka hakha pong kan ben kho di chu chu kan ben kho di si khi kal avatang mi chu ram kau pi ram luat tampi ke ne tor thing tor phut kan chin kho solome te pe te chin fa par cha thingkung man tha tha phun kan cin kho kharit kan cin kho salome atu na tlor ke man than la san san ta to tu hi special si kan cin tang tala su su tu ta chen sadu tha nak tim mi chu kan ngai ko we sanain nan kan du fam lu chu to tu so American hrimen nan rak ka thuat cu in tin ve nan chung le vialte ben nan rak caan lian lian ba rak pe hla ne tin tin ke piak ti la ka sa si de sa ka okay lomnak bia ca sim ti loin bihar